خوشی وے خرمی وے امید کرنا کہ تساں سارے ٹھیک ہو سو وسدے رستے پہ ہو سو تے اللہ بھاویں خیر ہو سے پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں جیویں کہ تساں سارے دوست جان دے وے کہ پروگرام میں ایں ریگولر کرینا ہمی لیکن کجھ تھوڑی جے جیاں اے میچ دیاں پرابلم تھئین جیڑا کہ پی ایس ایل تھیند پیئے اوندے وچ دوست احباب سارے ہوندن مصروف تے میں لا اپنے پروگرام کوں کہیں ویلے نہ کریندا تاں بہوں سارے دوستاں دا ای اے یو آئی اے کہ بھئی ساکوں پروگرام کوں جاری و ساری رکھیا ونجے مار جے وچ تھیند پروگرام اچ سٹارٹ اچ لنگھے اساں کوں خوش آمدید آدھیں آصف باڈو، جاوید تھند، بسم اللہ براؤ جیڑھے جیڑھے سنگتی جتھوں جتھوں لنگھدے آندن پروگرام اچ وڑدے آندن ہاݨ ٹھڈا ویندا تھیندے تے پروگرام میں کریندہ رہنا ݙاڈھا کنج تے تے ہݨ وی میڈا ارادہ ایہو بݨا بیٹھے محمد حسنین چھینا وعلیکم السلام سارے سنگتی ٹھیک ہن خوش ہن خرم ہن امید کرینا کہ سارے ٹھیک ہوسن۔

ہک کوئی وݙا سیاݨا ہوندا ہا جیڑھا کہ ستھ کتھ کریندا ہا، ستھ بھندا۔ ایویں آلی کار ہک ستھ بھنݨ آلا بزرگ ہئی، اوندے چار پتر ہن، اللہ دا ݙینھ ہر کئیں ݙیوݨا ہے ماہر جاوید تھیند اوندے تے تقدیر آ ڳئی تے پچھوں سارا معرکہ تھی ڳیا کٹھے بئیں ہݨ پڳ دا وارث کوݨ ہیسی؟ اے سئیں جیکوں آکھن توں پڳ ٻدھ او آکھے کائے نہ سئیں میں ایں پڳ دے قابل کوئے نہ اخیر سئیں انہاں فیصلہ کیتا بھئی ساݙا نکا نکا جیڑھا بھرا ہے نہ اوکوں پڳ ݙتی ونڄے سئیں مارکا جیڑھے ویلے اوکوں پڳ ٻدھاوݨ لڳے اوں آکھے میں تھاݙا معصوم ٻال ہاں تے لہذا میں تاں پڳ نہ ٻدھدا تے انہاں کوں اخیر وسے برادری تئیں کٹھی کہ ہن حل کیا ہے؟ انہاں آکھے فلانے ملک دتے ہک دانش ور رہندے ہک سیاݨا رہندے اوندے کول سارے لگے ونجو اوندے کول ونج کے فیصلہ چا کراؤ جیندے سر تے او پگ چا رکھے اوہو بندہ پٹکا بنائے سرائیکی ورثے دی بہوں قیمتی جئی گالھ بیٹھا کرینداں ایسیں چارے بھرا ٹر پئے اگوں ویندن تاں ہک ویرا دے ویرن ہوئے اوں آکھے جی اوں آکھے پیرا نہیں زناور دا اوں آکھے بالکل زناور دا پیرے سیں اچھا بے برا آکھے اچھا ہی بھی ڈاچی اچھا سیں بے برا آکھے جو ہی کانی اچھا تریجے برا آکھے کہ اتے ہی ماکھی لڈا ودے سئیں چاریں بھراواں دی گالھ تھی گئی پچھوں ہیک عیال آ رلا اوندے ہتھیں ڈنڈکا ہئی چار بندے ہن انہاں آن کے پچھیا بھئی مارکا کوئی زناور تاں نی وے ڈٹھا انہاں آکھیے سئیں ماں کلی ہئی بہہ کے ڈاچی ہئی اوں آکھیے بلکل تریجھے بھرا آکھے جو کاݨی ہئی اوں آکھیے بلکل چوتھے بھرا آکھے جو اتے ماکھی لدا ودا ہا اوں آکھے بلکل سو فیصد ساری ڈاچی دے چور تساں ہو ساکوں ڈاچی ڈیو چا انہاں آکھے اساں تہاڈے چور نے اساں ویندے پئے فلانے ستھائی کول تساں ساڈے لگے جلو نال اگر ݙاچی ساݙے تے بݨ ڳئی اساں تھاکوں ݙاچی ݙیسوں۔ ہݨ اسی پنج ڄݨے اے نال ٹر پئے، چار بھرا اے نال ہن، بندے تھی ڳئے نو، مارکا اڳوں آوین ہک پیرا پیا ہووے تریمت دا، ہک بھرا آکھے پیرو ݙوہے، اوں آکھے تریمت دا پیرا نئیں، اوں آکھے بالکل تریمت دا پیرا ہے، ٻئے بھرا آکھے اچھا ودھ دی رسی آوی، مار ہے تیری خیر آوے تریجھے بھرا آکھے اوں آکھے کہ پچھاں بال ہی ہس اچھا بھئی تریجھے بھرا آکھے چوتھے بھرا آکھے اچھا وت بال ہی تھیوݨ والا سی یعنی پیر بارا ہی سی ایسے اوں گالھ کی تو انہیں اتنی دیر پچھو وار آ پئی انہاں آکھے تساں کوئی تریمت ݙٹھی ہئی؟ انہاں آکھیا جی ہا تریمت ݙٹھی سے تے تریمت ہے او اوندا پیر ای بھر ہے تے ودھی گھروں رسی ہے انہاں آکھیا ساکوں ٻانہہ ݙیو اوں آکھیا خدا دا ناں ہوے اساں تہاکوں ایویں ڳالھ کیتی ہے اساں تہاݙے چور نئیں مارکا یکے بندے پئن ٹر ٹردے ویندے وڳدے ویندن کتھاں اوویں ستائیں دے دیرے تے

اے بڑے پریشان تھئن بھئی ہنڑ ڈاہ چی بھرنی پوندی اے تری میں دی بھرنی پوندی اے نہ بنڑوں سیانڑے تے پاگل فیصلہ ای پتہ نئیں تھیندا یا نئیں تھیندا ہنڑ کروں تاں کیا کروں سئیں اچھا سئیں اتنی دیر دے وچ نہ سئیں ہک نوجوان چھوہر جیہڑی سر دے اتے بالݨ دی پنڈڑی چائی آندی ہئی اوں انہاں کوں بلایا اوں آکھیا جی کیویں کھڑے ہو انہاں آکھیا اساں فلانے سٹھائیں کل آئے ہاسے تے ایں مائی سا کوں ڈسے کہ او تاں ڈو سال تھی گن مر گئے اوں کے مویا کونی ہے جیندا لیکن او کوں تقریبا کوئی اے کے پنج سال تھی گن اکھی توں اندھا تھی گئے ہے جیندا سامنے اکھے بوہے اڈ ستا پئے مارکا ٹر پین ہن سئیں ٹھالا بنداں دا اے چار اے بھرا ہن پنج ڈاچی آلے ہن سئیں تے ہک وار پوری او تریمت دے آلیے آون تاں بندہ ستا پئے انہاں دے آلات اتے بندہ اٹھی بیٹھے اوں آکھے سئیں پہلے تاں توں ساکوں اے دس بھئی ہک تریمے دادی اے کو ترے سال تھی گئن توں مر گئی مویا تاں توں کونیں توں تاں بیٹھیں جیندا اوں آکھے او میڈی زال آئی تے اوندے کارن میں ترے سالاں توں مر گیاں گالھ سمجھ گھدی ہوسی دوستاں نے واتس اپ ایک نینگر ملی ہے چھویر ملی ہے اون دسا ہے کہ بھئی توں جیندا ہے تے اندھا تھی گئے پچھلے پانچ سالاں توں تے اندھے تو کون ہے ساکو ڈیدا بیٹھے اون آکھا اون ہی ٹھیک آکھا ہے او ہوئے میری دھی او پانچ سال تو تھی گئے جوان تے میں پورا نہ ولا اون دی شادی نہ کر سنگا تے اون ہی ٹھیک آکھا ہے جو میں اندھا تھی گیا مارکا چس دیندی پئی ہے گال تے ہک دفعہ کیوں اچھا سی سارا تو پہلے سی سات گھتی ڈاچی آتا سی اون کے سی سادے یہ چار بھرا چورن اساں پیرا چائی ودیا سے ساکو آکھا نے ڈاچی آئی اساں کے ہا انہاں آکھے بھئی گڈی آئی انہاں کے ہا بے بھرا آکھے کے کہاݨی ہئی اساں کہ ہا بئے بھرا کے اتے ماکھی لدی ودی ہئی میں کہ ہا سارے چور بندے نے ایے اچھا مارکا جیڑے ویلے اواں کہ ہاں بھئی تساں کیڑی بنا تے گال کیتی ہے سائیں اواں کہ سائیں پیر لگا کے ٹردی ہے سائیں ترائے پیر پورے لگدے ہس چوتھا ادھورا لگدا ہس تے اساں آکھیا بھئی ہے گڈی بئے وراں آکھے اوں آکھے پیرے دے اتے پیشاب پیا آئی تاں میک پتہ لگ گئے بھئی ہے مادی جیڑھی ستھل تے پیشاب کریندی ہے تے ڈاچی دے پیرے دے اتے پیشاب آندا پئے بئے بھرا آکھو آکھنے بھئی تیکو کیویں پتہ ہے بھئی کانی ہے اوں آکھیا کہ سائیں درختاں دی ہک سائیڈ کھادی کڑی آئی اوں جیڑھے پاسوں اوکوں ݙسدا ہئی اݙوں او چردی آئی اے ٻئے پاسوں اندھی آئی اوں پاسوں درخت چھڑیندی آئی اے تاں میکوں تاں پتہ لڳا اے جو بھئی اے ݙاچی کہاݨی اے تاں ہاں بھئی توں ݙسا بھئی تیکوں کیویں پتہ لڳا اے بھئی اوتے ماکھی لݙی ہوئی ہئی اوں آکھیا جیڑھے درختاں دے نالوں لنگھدی آئی اے نا درختاں دے اتے مکھیاں باندیاں ہوندیاں ہن۔ میکوں پتہ لگ گئے جو اتے مکھی لڈی ودی ہئی۔ تاں ستائیں نے آکھیا اے ڈاچی آلوں کو تہاڈے چور نئیں۔ تساں ونجو اپنا چور گولو۔ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو۔ قصہ ڈیندا پئے یزلام عباس بخاری چس تاں کسے کوں شیئر کر چھوڑو۔ ہن سئیں پچھانے تریمیں تاں انہاں کولوں وے ہاں بھئی تساں کیویں ودھے ہو؟ انہاں آکھیسی اساں تھری منت گالھی ودھے ہیں اے اساں چائی ودھے ہاسے پیرا اگو اے ساکوں اے بندے مل گئن اساں انہاں کولوں پچھے انہاں ساکوں ڈسائے کہ بھئی واقعی تھری منت آئی اساں ڈٹھی اے تے تھری منت جیڑی اے نا سئیں روسی ودھی آئی۔ تے تریمت کوں بال تھیوݨ آلا ہئی تے تریمت جیڑھی ہے نا سئیں کیا کریندن سئیں بالاں آلی ہئی انہاں کوں کیویں پتہ تریمت تاں ساڈی ہئی ساڈے چور ایہے بنڑدن ہاں بھئی تساں کیڑھی بنیاد تے آکھئے انہاں آکھئے سئیں جیڑھے ویلے میں کھڑ کھڑ کے پچھاں ڈیہدی ہئی تاں ساکوں ایہ احساس تھئے کہ بھئی ایندے پچھوں آندی رسی ہے جو پچھاں ڈیہدی ہے بھئی متاں کوئی ساکوں مناوݨ آندا ہووے۔ اچھا سئیں ولا کوئی بڑا سیاݨا بندے سئیں ولا اوں آکھے سئیں تے ݙوجھی ڳالھ بھئی ہک پیر اڳوں تے چھک کے رکھدی ہئی ہک پیر پولا رکھدی ہئی تاں تاں میکوں پتہ لڳے جو پچھاں ٻال ہسی۔ اچھا سئیں ہاں بھئی توں ڈسا بھئی تئیں کوں کیویں پتہ لگے بھئی ایک دا بال تھیوݨ آلا ہے اوں آکھیے ہک جاہ تے پیشاب کیتس تاں اگلے ہتھاں دیاں تلیاں ٹیک کے اٹھیے میکوں پک لگ گئے بھئی بال تھیوݨ آلا سی نی تاں جیندی جوان آئی اٹھی ونجے آ مارکا کیا دانشور ہن او لوگ یار اچھا سئیں ایں ستائیں انہاں کوں آکھیا بھئی اے تہاڈے چور نئیں اپݨی تریمت ونج گولو اے ایویں ہن۔ ہنڑ سئیں معرکہ انہاں چاریں بھراواں گتی ستھ بھئی ساڈا پیو مر گئے اساں پگ دا فیصلہ کراونڑاں اے تیڈے کولوں۔ ہنڑ او چاراں دیاں گالھیں سنڑ بیٹھا ہا۔ ایں آکھیا اچھا تساں بہو میں گھروں تھیا آواں۔ اے آیا ایں اپنڑی دھی کوں حال ڈتا۔ ایں آکھیا چار سیانڑ ہن تے ہک بئے توں ودھ سیانڑ ہن۔ میڈے کول فیصلہ نی وی تھیندا بھئی اے چاراں دے وچوں پگ دا ولی وارث کون اے۔ توں فیصلہ کر۔ مارگاتھ قصہ چاس ڈیندا پئے تے ہک دفعہ شیئر کرو چا۔ قصہ بہوں چنگا ہے۔ ماں بولی دی امانت ہے۔ دوستاں تک پہنچا ڈیو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اے قصے کہانیاں سنڑن۔ اچھا مارکا جیڑھے ویلے نہ سئیں ایں تریمیں دھی کوں ڈساں تاں ایندی دھی آکھے انہاں کوں چاراں کوں چٹی کر رات گھر انہاں کوں چار وکھرے وکھرے کمرے ڈے چار چار انہاں کوں ہک ہک انہاں کوں نوکر ڈے راتی اے جیڑھے ویلے انہاں کوں آکھو بھئی تساں اپنی پسند دی شے ڈسو اے اپنی اپنی گریسن فرمائشاں ساکوں انہاں دیاں فرمائشاں توں لگ ویسی پتہ بھئی اے کیڑھے پاڑیں چ ہن تے ولا اساں فیصلہ کر گھنسوں بھئی انہاں چوں پاگ دا ولی وارث کوݨ اے حقدار کوݨ اے معرکہ رات آ گئی چار کمرے مل گئے۔ ہک ہک نوکر مل گیا۔ انہاں پہلے وڈے وڈے بھرا کول پچھا بھئی تیڈی کیا فرمائش ہے؟ اوں آکھے سئیں کݨک دی روٹی تے میں روٹی کھا کے سم پوساں تے بھاجی کہیں شے دی ہووے۔ اے سئیں روٹی چا کے نوکر گیا تے جیڈے ویلے ایویں ایویں گراں بھناں نا ایں آکھے روٹی تاں کݨک دی ہے پر جیڈا کݨک کوں اول گھتا آوے نا او گڈاہاں دا اول آئی۔ ساریں تیڈی خیر آوے۔ نوکر ول آئے پچھاں اوں آ کرنگ ڈسا اپنی ملکہ کوں اوں چھوہر کوں بھئی وڈا برا تاں آدھا پئے بھئی کڑک ٹھیک اے لیکن وچوں گڈھاں دے پیشاب دی بو آندی اے اول گڈھاں دا سٹا وے چھوہر آکھے بھئی واقعی اول تاں اساں گڈھاں دا سٹا اے یار کیسے دانشور لوگ ہن سی۔ ݙوجھے بھرا کول پچھن اسیں تیݙی کیا فرمائش اسی؟ اوں آکھے سئیں کھیر مل پووے تاں کھیر دا کلو پی کے میں رات گزار ویساں۔ مارکا ایکوں کھیر دا جیڑھے مگا ݙتونے، کلو ݙتونے، ایں پیتا۔ پیوݨ دے بعد نہ سئیں تے ایں ولا سئیں آکھا کہ کھیر بڑا مزیدار اے، وچ اولھی دی بو آندی اے۔ جیویں لگدا ہے کہ کہیں گبݨ منجھ کوں ݙدا وے۔ ایں چھوہر کوں آݨ کے جݙاں ݙساں ناں ستھائیں دی دھی کوں بھئی او تاں ایویں ایویں آہدا ہے کہ بھئی ایہ کہیں گبݨ منجھ دا کھیر ہے۔ اوں آکھے واقعی ڳالھ سچی ہے۔ ترائے مہینے پہلے ایہ منجھ بݨ پئی ہئی۔ ماء ہرائیں اوں آکھے وݙے سیاݨے ہن۔ مرکا ڳالھ ایویں ودھدی ڳئی۔ فیصلہ انہاں کول ای نتھیا بھئی کیویں تے کیویں تے کیویں۔ ہنڑ سئیں چوتھے تریجھے بندے کول سی گیا نوکر کیا فرمائش ہے سئیں؟ اوں آکھیا فرمائش کوئی کونی شراب دی ہک قطری مل پووے تاں رات چنگی گزر ویندی ہے۔ انہاں سئیں شراب منگوا ڈتی اوکوں۔ اوں پیتی۔ اوں آکھیا شراب ڈاڈھی چنگی ہے پر جیلے او بنڑائیندا رہے نا کڈھدا رہے نا شراب اوں ویلے اوں آکھے تے ہیٹھوں کوئی ہڈی دکھدی رہ گئی ہے تے دھوانک دی بو آندی ہے مار ہے تیڈی خیراوے اوں ونج کے ڈسا اپنڑی ملکہ کوں بھئی ایویں ایویں گالھ کریندا ہے اوں آکھے گالھ اے وی سو فیصد ٹھیک کریندا پے ایویں ایویں ہڈی دکھدی رہ گئی ہے۔ ہنڑ سئیں نکا نکے بھرا دی واری آ گئی ہے۔ اوں نوکر پچھا بھئی کوئی فرمائش سئیں؟ اوں آکھیا کہ بھئی میکوں تریمت دی بانہہ توں بغیر نیندر نئیں آندی۔ انہاں حکم جاری کیتا بھئی ونجو کوئی کنجری گھن آؤ تے ایہ اوندی بانہہ سمسی۔ مارکا کنجری گھن کے آئے۔ ایں دروازے اچ روکا۔ ایہو آکھیا تیلا میلا اللہ زامن ہے پچھے ول ونج۔ جے تک بال آمیں تاں ماء دی بانہہ تے سمدا رہ گیاں۔ جڈاں دا پرنیچ گیاں تاں وت اپنی زال دی بانہہ تے سمدا رہ گیاں۔ کہیں غلط فہمی اچ نہ رہ ونجے۔ میں ایہو جیہا بندہ نہ۔ نوکر نے آ کے ایہ گالھ سنوائی۔ اوں فیصلہ کیتا کہ بھئی پڳ دا جیہڑا حقدار ہے نہ او ایہو نکا نکا پتر ہے۔ مالکا اوکوں مل گئی پڳ۔ ایہہ ہئی سرائیکی ثقافت دی او گالھ جیڑھی کہ میں امانتاں تہاڈے تے پہنچائی ہے تاکہ تساں ایکوں آپنڑے پلے بدھو تے ایکوں اگو تہاڈا ڈاج بھلو رہے کل سیں گی اوویں ڈاج سمورا لاتھا ہا بئی ہر شے سالم لاتھی ہئی ہک خواب ادھورا لاتھا ہا اوویں ناز بھرے ہن رنگ سارے تھیا چوڑا چوڑا لاتھا ہا ہک توں نہ آویں خان پنل ٻیا سب کچھ پورا لاتھا ہا ملک اجاز ترگڑھ منور حسین ڄام لنگھ ڳئے پروگرام اچ مستری ریاض ذوالقرنین سکندر واہ واہ تے واہ واہ مارکا بجھارتاں گھتاں چا بجھارتاں پیا گھتیندا ہاں اچے ٹبے تے رن کھڑوتی جیندا ناں لوہاری ستر پوتر ستر دھیریں اجاں وی ہے کواری بجھاراں سن گھنوں ولا ٹبے اچے ٹبے تے رن اچے ٹبے تے رن کھڑوتی جیندا ناں لوہاری ستر پتر ستر دھیریں اجاں وی ہے کواری۔ اے ہیسی ساڈی اج دی پہلی بجھارت سئیں۔ تے ڈوجھی بجھارت ہے سئیں توباں توباں توباں توباں دی ہے زاری۔ زاری دے ترائے ٹوٹے ہک لمبا تے ڈو چھوٹے۔ اے ہیسی ساڈی ڈوجھی بجھارت۔ توباں توباں توباں توباں دی ہے زاری۔ زاری دے ترائے ٹوٹے ڈو ہک لمبا تے ڈو چھوٹے۔ اے ہیسی ساڈی اج دی ڈوجھی بجھارت۔ زاہد صاحب پروگرام اچ لنگ گئے۔ ملک اجاز ترگڑھ بسم اللہ جی آیاں نوں ملک عاطف بسم اللہ تے تیکوں رسنڑ دا شوق اے سوچ کے رس ملک اجاز ترگڑھ تیری نظر پیا کرینا تیکوں رسنڑ دا شوق اے سوچ کے رس میکوں منتاں کرنڑ دا ڈاہ بھل گئے تیکوں رسݨ دا شوق اے سوچ کے رس میکوں منتاں کرݨ دا ݙا بھل ڳئے جیویں تھل دریا تھل داماں دے رستے دو چھل پٹھݨ دا بھنج دریا بھل ڳئے تے اڳوں استاد صاحب ہوݨی فرمیندن کے ایں ہکے سال اچ سوچ تسئی تیکوں کتنا قول ولا بھل گئے غمخار سریر دی مسجد وچ ہتھ چاتم لفظ دعا بھل گئے مرکہ چس آندی پئی ہے تاں پروگرام کیئر ایں پروگرام دے وچ تساں سرائیکی ثقافت دیاں گالھیں پوچھ سنگدے وے سرائیکی کھیڈاں سرائیکی دا کوئی ایجھا لفظ جیندا معنی تھاکوں نہ رہوے تاں میں ݙسݨ واسطے کار ہاں، اگر میکوں وی نہ آندا ہوسی تاں میں آپݨے دانشوراں کنیں پچھ کے تہاکوں ضرور ݙسیساں۔ پروگرام تھل ثقافتی جھوک ء ملک آکاش کوکر آندا پئے ترینگل جواب غلط ہیسی ء دوبارہ کوشش کروسئیں جواب ترینگل نئیں سئیں تاں کوئی فرمائش ہووے تاں تساں براہ سر تے کر سڳدے ویسئیں جیکوں یزداں پرکھ کے پچھتایا میں او پر پیچ اسرار آں جتھ روشنی دا کوئی رشتہ نئیں میں او محروم مزار آں تے جیندا واحد علاج محبت اے میں او زندہ دل بیمار آں تے جے گناہ دے نقطے بھار ڈیسن میں او شفقت بزدار آں آندی پئی اے چس تاں پروگرام کوں کر ڈیو شیئر تاکہ کہ زیادہ توں زیادہ ایں پروگرام کوں لوگ انجوائے کر سگن۔ ایہا ہکو احسان ہے تہاڈے تے۔ اج مینہ کتھاں کتھاں لاندا کھڑیسیں۔ سارے تھل دے اتے رحم دیاں ایویں رم جھم رم جھم تھئی کھڑی ہے شروع۔ موسم بڑا کھڑے سہانا۔ دل آہدا پیا ہئی کہ اج میں پروگرام دل لا کے کراں تے تیڈے ناں تے بارش عاشق ہے ساڈے وطن تے آ متہ مینہ تھیوے ملک نزاکت علی واگڑا صاحب تیڈے ناں تے بارش عاشق ہے ساڈے وطن تے آ متہ مینہ تھیوے تیڈی چپ توں کال کورہ مارے لب چول الا متہ مینہ تھیوے ہاں مٹھے تانگ دی تریہہ کولو لب چول الا متاں مینہہ تھیوے اساں راکب منگ منگ تھک پئے ہیں منگ آپ دعا متاں مینہہ تھیوے تے استاد شفقت بزدار سئیں انہاں دی ہک نظم دی فرمائش کیتی ہئی ہک دوست نے اگر آکھو تاں اوندے میں ایویں چند مصرعے سنڑوا ڈیواں کہ میکوں اج ہوش آئے میں ہیں غلطی کیتی یار جیکوں صدم اوں وچھوڑے ڈتے آئے خدا میکوں تیں ہیں غریبی ڈتی تیݙی مخلوق رستاں تے لوڑھے ݙتے۔ تے اڳوں استاد صاحب ہوݨاں دے کلی جھا تے جو کہیں ویلے کھل آندی ہئی۔ مار کے دھروکڑی ہنجھ مل آندی ہئی۔ یا پراݨی بیماری ہے گھر کر ڳئی۔ طبیباں دوا میکوں تھوڑے ݙتے۔ اڳوں استاد صاحب ہوݨی آہدے کہ اپݨی قسمت دے داݨے کوں کھا نہ سڳیوم۔ چار ککھ آلݨیں دے ہنڈا نہ سڳیم۔ برق باراں تاں افلاک دی ݙات ہئی۔ بھوئیں بھوالی ݙتی، واہ جھلوڑے ݙتے۔ پروگرام ویندا پئے چس تاں ہک دفعہ سارے دوست ایویں شیئر مار چھوڑو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوک ایکوں ݙیکھ سڳن سی۔ بے وفا میݙی زندگی تباہ کیتی تئیں۔ ݙس کݙاہیں کرم دی نگاہ کیتی تئیں۔ پہلے آکھیں آچا میݙا راہ چھوڑ ݙے۔ کیوں تیں میکوں ایویں دھکے دھوڑے ڈتے تے کیوں نہ شفقت محبت بھلا ڈیواں میں تے لگے الزام سینے چھپا ڈیواں میں تے یادگار اے ایا بے وفا ڈھول دی ساری عمراں دے جیں میکوں چوڑھے ڈتے اے ملک آرلترگے بارش ہوئی اے جناب محمد شوکت صاحب آدا پئے تونسا کے قریب نوتکاݨی شہر رم جھیمیں سئیں اللہ پاک خیر دا مینہ ڈیوے۔ قاری ظفراللہ خان مدنی صاحب آہدا پئے بسم اللہ سئیں۔ منور حسین جام آہدا سی ویلݨا، گناں ویلݨا، جواب غلط ہے سئیں تے منور حسین جام غلط جواب ہے سئیں۔ درست جواب دی منتظر ہیں سئیں۔ تاں سجا وے سجا سوہݨا سچا سجا سجا وے سجا سوہݨا سچا سجا سچی سچی ڳالھ کر سچا سچا حال ݙے توں تاں سارے لوگاں دا ٻہوں پراݨے لوگاں دا ٻہوں پراݨا واقف ایں جھوکے نال جھوکیں دا لوکیں نال لوکیں دا پیار کیجھا ہوندا ہا توں زمین دا سینگا ہیں تیں زمانے ݙٹھے ہن تیں آبادیاں ݙٹھیاں ہن تیں ویرانے ݙٹھے ہن کیجھے کیجھے لوگ ہین کیجھے کیجھے لوگ ہین کیجھیاں کیجھیاں ہستیاں ہین کیجھے کیجھے جام ہین کیجھیاں کیجھیاں مستیاں ہین بادشاہ کیجھے ہین شاہی قول کیجھے ہین شاہی ونڈ کیجھی ہئی بھر تول کیجھے ہین کیجھیاں کیجھیاں قوماں ہین میر کیجھے ہوندے ہن وقت انہاں میراں دے مشیر کیجھے ہوندے ہین تے بے سہارا لوکاں دیاں دھائیں کون سݨدا ہا، کنڈے کون کڈھدا ہا، پھل کون چݨدا ہا، ݙینہہ کیویں تھیندا ہا، رات کیویں تھیندی ہئی، رات بکھے لوگیں دے زخم کیویں سیندی ہئی، بک کیویں ہوندی ہئی، تس کیویں ہوندی ہئی، بکی تے تسی زندگی دی چس کیویں ہوندی ہئی، سجھ آ وے سجھ آ، سوہݨا سچا سجھ آ، سچی سچی ڳالھ کر، سچا سچا حال ݙے، راجہ سراج قمر صاحبہ دا پے السلام علیکم وعلیکم السلام زویب سیواگ صاحبہ دا پے ماشاءاللہ بسم اللہ ملک غفور چینا صاحب بسم اللہ پروگرام اچ لنگ گئے وے پیر و مرشد سید غوث احمد شاہ گیلانی صاحب کوں سارے ڈھیر سارے سلام ڈیوے تے ساری سنگت جیڈاں دوستاں دے میں میسج پڑھن میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرینا جنہاں دے میسج مس تھی گئن تاں میں معذرت خواہ ہاں کہ میسج آندے پئے ہوندن ایویں جلدی دے نال تے ایویں اگوں تے لگن ویندے کوئی گالھ پچھسو تاں پروگرام لمبا تھیسی کوئی سنیڑھا کوئی سانجھ کوئی پوئٹری کوئی فرمیش اگر سنگت کریسی تاں پروگرام اگوں تے چل پوسی دوستو ہکو کم کیتا کرو ایں پروگرام

اٹھیں دی ایشیا دی سب توں وڈی منڈی ہیسی۔ اگر کہیں دوست کوں شوق ہووے میلہ ڈیکھنڑ دا ساڈے صحرائے تھل دا میلہ تحصیل کھروڑ ڈسٹرکٹ لیا فتح پور شہر دے نال ست کلو میٹر دے اتے اے میلہ لگا کھڑا ہے تاں او میڈے مہمان تھیونڑاں چاہون تاں موسٹ ویلکم سیں اساں انہاں کوں میلہ ڈیکھیسوں۔ انہاں کوں پھریسوں، انہاں کوں ٹریسوں، ساݙی ثقافت دیاں جہڑیاں جہڑیاں چیزاں اتھاں ہن انہاں کوں رل مل کے اجاگر کریسوں۔ ݙاچیاں، توݙیاں، مہاراں، لاٹیاں، گھنگھرو، جھانجھراں، ݙاتریاں، رنبے، اس توں بعد تریں گل ساڈی ثقافت تے ورتن دیاں ساریاں چیزاں ایں میلے دے اتے موجود ہوندیاں سی تاں ساریاں یعنی کوئی جیست گھنن آیا ودا ہوندے کوئی باٹے گھنن آیا ودا ہوندے۔ کوئی پروݨ گھنݨ آیا ودا ہوندا ہے، کوئی چھڄ گھنݨ آیا ودا ہوندا ہے، کوئی مٹی دے برتن گھنݨ آیا ودا ہوندا ہے، کوئی ترینگل گھنݨ آیا ودا ہوندا ہے، کوئی اپݨے جانوراں دے ہار سنگھار واسطے پھل گھنݨ آیا ودا ہوندا ہے تے انٹرٹینمنٹ واسطے لکی ایرانی سرکس تے موت دے کھوہ، موت دے جھولے، پنکھوڑے، کشتیاں تے ٻہوں چسولا میلہ ہوندا ہے۔ اچھا سب توں وݙی ڳالھ اے کہ بڑا پرامن میلہ ہوندا ہے۔ کوئی رولا، فساد، ݙنڈ، کشے کوئی نئیں سئیں۔ ہاشم رضا دے آج ولاگ وی لڳایا اونٹو والا جی ہاں بالکل سئیں اے ولاگ میݙے عنایت ولایت دے میلے دے سئیں۔ عنایت شاہ بخاری دا میلہ ہے سئیں۔ اے ساڈا ڈاڈا ابو آ ہئی ہک سو تریہہ سال دا تے میں اوندے کنیں پچھا ہئی تاں او آہدا ہے کہ اساں جڈا بال ہاسے تاں اساں ہک کثیرا میلے تے گھن ویندے ہاسے جیب خرچہ یعنی ڈاڈا میڈا آہدا ہے کہ بھئی ساڈے بزرگ آہدے ہن کہ بھئی اساں ایویں ڈیکھن لگے ایں میلے کوں یعنی میڈے حساب نال ہک کوئی چار سو سال کم و بیش ایں میلے کوں لگدے تھی گئے سن ایندا عرس مبارک اے ترے مارچ کوں اوندے وچ عالم دین ہوسن تے او یعنی عرس ہوسی باقاعدہ دے نال چادر پوشی تھیسی تے دربار دا باقاعدہ افتتاح مختیار حسین سید، ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ہیلتھ، ایکس ڈی جی ہیلتھ پنجاب، او کریسن تے اس توں بعد باقاعدہ ڈھول وگ ویسی، لاڑے وگ ویسن، کتھائیں جھمر دے پھیر ہوسن، کتھائیں جھمر دا پڑ سجا کھڑا ہوسی تے کہیں پاسوں۔ یعنی گڈی آلیاں ہوسن تے کہیں پاسوں ہوسن سائیکل سٹینڈ تے چساں تے کیڑیاں ڈساں۔ اے ہئی ساڈے تھل دے میلے دا مختصر آہبا۔ مارکا ایندے وچ جلیبی سنگر اکبر بندیال وعلیکم السلام آ تصور عباس آدھا پے جیوو اے انتہائی ساڈا میٹھا بھرا اے اے سکول ٹیچر اے ایکوں جیڑھے ویلے ٹائم ملدے ساڈے پروگرام وچ لنگ آندے۔ انتہائی میٹھا بھرا ہے ملن سار انسان ہے تے کیویں آکھاں کیوں آکھاں رانجھن کھوٹ کیتے نمی آپ کھری اوکوں کیوں آکھاں ہن لیکھ سبھے میڈے متھڑے دے نمی سیف تری اوکوں کیوں آکھاں جڈاں آکھ ڈتم سر تیڈا ہے ول بار بھری اوکوں کیوں آکھاں جڈاں مرنڑے طارق آپ مروں شالا مار مری اوکوں کیوں آکھاں۔ ایہ ہیسی احمد خان طارق مرحوم دا ہک خوبصورت جیہا ڈوہڑا۔ جیہڑے دوست پروگرام اچ نویں آئن پروگرام کوں منڈھ توں بن تک ڈیکھا ہے۔ پروگرام وڈا چسولا کیتا میں۔ اج ڈھیر ڈینہاں دے بعد کیتا میں تے چاسالا کیتا میں۔ میں تاں پروگرام کوں منڈھ توں پاند تک رکھا ہے۔ حسن رضا آہدے سے دیسی گھی کی جلیبیاں بہت مزیدار ملتی ہیں سئیں یا سے سئیں دیسی گھیو دیاں جلیبیاں اساں اپنیاں بنویندے سئیں بازار والا سارا کوڑی اساں اپنا دیسی گھیو گھروں چا ویندے سئیں تے اساں کوئی پنجوی دوستاں دی ساری سنگت ہے جیڑی کہ پچھلے ویس سالاں توں اساں کٹھے ودے ہیں اساں ہر جمعے کو کٹھے تھیندے ہیں۔ ایویں گپاں شپاں کریندے ہیں میل ملاپ کریندے ہیں تاں اساں سنگت رل کے نسیں ڈیڈھ کلو ڈو کلو گھیو گھن آندے ہیں سیں گھروں اساں اوندیاں مختلف ٹیم وچ بنویندے ہیں جلیبیاں دیسی گھیو والیاں سیں اساں وت اپنے مزماناں کو کھویندے ہیں سیں جتھوں جتھوں کوئی دور دا مزمان آیا ودا ہوئے آپ وی اساں اوہے کھاندیاں دیسی گھیو آلیاں لیکن میلے توں دیسی گھیو آلیاں جلیبیاں کہیں نی ملدیاں سی او ایویں کوڑ دی فلم ہوندی ہے سی کہیں دے دکھ اچ نہ وائے تے باقی امن دا پیغام ہوندا سی تے مختیار لغاری سی انہاں دا ایک غزل ہے جڑی میں کو بھاندی

ڈوہیں اکھیں نم کر ڈے میڈا چھوٹا جا ہک کم کر ڈے میڈیاں ڈوہیں اکھیں نم کر ڈے تیڈو ول ول لجدا ہے دل میڈا ایندا ایہو شوق ختم کر ڈے تے اگو آدھے سائیں تیکو اپنی مونجھ دا واسطہ ہے تیکوں اپݨی مونجھ دا واسطہ ہے۔ میکوں اپݨی ذات اچ سم کر ݙے۔ اڳوں آہدے سئیں سکھ سارے اپݨے آپ ہنڈا ݙکھ سارے میݙے دل اچ ݙکھ ہے دم کر ݙے تے پچھے جی چھٹسی تیݙے پیریں دا میݙے ہتھ مختیار قلم کر ݙے مختیار لغاری سئیں مرحوم ساݙی سرائیکی وسوں دا بہوں وڈا شاعر ہئی سئیں اللہ پاک اوکوں کری کے رحمت کرے سنگر اکبر بندیالوی آدھے سئیں جو محمد وقار آدھا سئیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں آدھا پیاں سئیں جیڑھی سنگت جتھوں ڈیدھی پئی ہے نا اتھوں وسدی رہ ونجے تے سیک جائیں وقت آئے جیکوں مل پئی ہے چھتری دی چھاں گئے پیا۔ استاد بشیر حسین خمخار سئیں دا چار لائناں سنڑیندا پیاں ہاں دے کناں نال سنڑائے کہ سیک جائیں وقت آئے جیکو مل پئیے چھتری دی چھاں گئے پیا ناں پنہاویں کیہاں کہیں دا شکوہ کراں او پرا گئے پیا آپنڑاں گئے پیا تے سرد آہ نال عرش معلی تنڑی میڈی منت ای وی تیڈا ناں گئے پیا اگو استاد صاحب ہونی آدھن کے میں تاں جو گیاں اج یا سبھائیں ٹر ویساں لوگ تیں کنے پچھسن کتھاں گئے پیا مرکا واہ واہ ہا ہا کہیں سنگتی نی کیتی سئیں بجھارتاں ہن ڈو تے اچے ٹبے تے رن کھڑوتی جیندے

تساں موسٹ ویلکم سئیں میڈے نمبر تے کال کرے چا ان باکس اچ میڈے کول نمبر گھن گھن ہے بارش ہے آپ کے پاس عباس بھائی جی ہلکی پھلکی ایویں رم جھم لگی کھڑی ہے سئیں او ہک شعر آئی نا سئیں اردو دا کہ اے ابر کرم تھم تھم کے برس اتنا ہی نہ برس کہ وہ آ نہ سکے جب آ جائے تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے ساڈی دل تاں ایہو ہے کہ ایویں تھم تھم کے وسے تے جم جم کے وسے ساڈا تھل تسے ساڈی روہی تسی ہے ساڈے ٹوبھے سک گئن ساڈے مال تریہہ توں اوکھن اللہ پاک ساڈے مال دی تس مسماوے تے اللہ پاک خیر دا مینہ ڈیوے۔ مسن گھر بہوں آلا استاد جیو پے وسو پے شالا راشد حسین شاہ آدھے سائیں بہوں خوب سائیں سائیں تساں خوب ہی وے سائیں مرشد پاک ہی وے اساں تاں نوکر ہیں سائیں سادات دے سئیں آلے علی اولاد زہرا دے نوکر ہیں سئیں کوئی وی سید ہے کتھاؤں دا وی ہے ساڈی اکھیں دا سرمہ ہے سئیں اساں انہاں دے پیراں دی خاک دے برابر ہی نئیں سئیں کہ توباں توباں توباں توباں توباں دی ہے زاری دیاں

کل اچانک سرے راہ پنڑی ملی چن دے وانگوں چمکدی اے تصویر ہئی کہ نبھ کے دامن الانڑی ہک کجھ ڈے کے ونج ڈھیر ساری نظر دی او دلگیر ہئی تے رت چوانی تلی تے سوالی تھیاں میڈے خالق کیتی کیوں اے تعمیر ہئی ایندا بوتا بنڑا کے ونجا چھوڑے ہا در بدر جے رلنڑ ایندی تقدیر ہئی۔ تے میݙی کاݙی تے ہتھ رکھ کے آکھیس ولا میݙے خالق دے بارے نہ ایویں الا اوندی خلقت ہے ٻالا تیݙی سوچ توں میݙے خالق تے ناجائز تہمت نہ لا تے اوں اکھے تے ہے کیا موت آوی وت پندی کیوں ودھیں تاں پنڑی نے جواب کیا ݙتے سئیں اوں اکھے غرض کولوں بری ہور کوئی چیز نئیں غرض شیراں دے ڳاٹے بھنا ݙیندی ہے غرض مجنوں جے شاہاں کوں ݙے کے چکر پھر کتیاں دے اکثر چما ڈیندی اے غرض صرفا رکھیندی نی کہندی سجن جیڑھی چاہوے اوہا کر ڈکھا ڈیندی اے غرض دشمن اے غرض غیرت دے سرکش غیوراں دی دھج دھوڑ دھدھڑ دے اندر ملا ڈیندی اے غرض پووے نہ شالا کڈاہیں کہیں توں نی غرض بری بلا ہے زمانے اتے تے غرض بری وباہے زمانے اتے حسن رضا آہدا پے سئیں بیر کا درخت جواب غلط ہے سئیں جواب ٹھیک کوئی نہیں میں آکھیا اچے ٹبے تے میں ولا پڑھ ڈینا کہ اچے ٹبے تے رن کھڑوتی جیندا ناں لوہاری ستر پتر ستر دھیریں حالیں ہے کواری اے سئیں درخت شرخت نہیں سئیں اے کچھ بئی ہے سئیں ہیں ولا کوشت کرو سی تے ڈوجی گزارا سے توبہ توبہ توبہ دی ہے زاری زاری دے ترے ٹوٹے ہک لمبا تے ڈو چھوٹے اے اسی آج دی ساری ڈوجی بجارت سے بجارتاں بنن والے واسطے اسا ڈھیر ساری محبتاں گدی بیٹھے ہونے جڑی اسا ہوں ناویں کرے نے سی تا سوال کہیں دوست نہیں کیتا حسن رضا برا بیر جواب غلط ہے ان دا جواب ٹھیک کہہ نہیں سی کوئی فرمائش کریسو تاں ڳالھ اڳوں تے ٹر پسی تے میں کیوں آکھاں آݨ چتا آئے کاں آݨ آکھئے میکوں سمجھ نئیں آئی تے میݙو منہ کر کے تاں کاں ترائے واری مزمان آکھئے میکوں سمجھ نئیں آئی کاں رات ݙسی کاں ٹیم ڈسیا۔ مکران آکھئے میکوں سمجھ نئیں آئی۔ اوکوں سیفل آکھنڑ اٹکدا ہا۔ کاں خان آکھئے میکوں سمجھ نئیں آئی۔ مارکا جیہڑے دوست پروگرام کوں ڈیدھے پئے وے نا اپنڑا ناں تے اپنڑے علاقے دا ناں لکھ ہک ہک میسج کرو چا تاکہ میکوں پتہ لگ ونجے کہ کیہڑا سجنڑ میکوں کتھوں ڈیدھا پئے۔ تاکہ تے ڈوجھی گالھ اے کہ اگر کہیں سنگتی کوں وی عباس سیواگ دے ملنڑ دی چاہ ہووے تاں سر میڈے دروازے ہر دوست واسطے چوی گھنٹے کھلے ہنسی۔ میں کوئی بہوں وڈا فنکار کوئنہ سی۔ میں کوئی اداکار کوئنہ۔ میں کوئی۔ مداری کوئنا میں کوئی بہوں وڈا ایکٹر کوئنا کہ لوگ میکوں ملنا چاہون تے میڈے کول میں انہاں کوں ٹائم نہ ڈے سگیاں ہاں مجبوریاں ہوندین مظفا کوشت کرے کہ اگر کوئی وی سنگتی میڈے کول آوے تاں پہلے میکوں فون کر تے آوے تاں میں حاضر ہاں میڈا دوستیں واسطے ہر ویلے ٹائم ہے۔ ترے ڈیہاڑے میں لئیا ہونا سوار، بدھ تے چھنچھا۔ اے ڈینھ دے ٹیم اگر میں کو لئیا ملنا چاہوے تاں میں نوکری ڈیساں سی۔ باقی ترے ڈینھ جیڑھے ہن او میں فتح پور ہونا یعنی منگل، خمیس تے جمعہ۔ تے اتوار میں اپنے بالاں واسطے رکھیا ہوئے سی۔ میں اپنی فیملی کوں ٹیم ڈینداں یعنی اپنیاں دھیریں میڈیاں ڈو بیٹیاں ہن میں انہاں دے نال وقت گزارن دی پوری کوشت کرینداں تے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک تہاکوں خوش و خرم رکھے تے اللہ پاک ساکوں وی ایویں کھلدا ہسدا رکھے۔ ساڈے واسطے ہر او بھرا محترم ہے جیہڑا ساڈی ویڈیو کوں ڈیندے جیہڑا ماء بولی نال پیار کریندے۔ ساڈا ایں پیج بنڑاونڑ دا جیہڑا مین مقصد ہئی کہ سرائیکی ماء بولی دیاں جیہڑیاں چیزاں مردیاں ویندیاں نا انہاں کوں کہیں طرح ویں زندہ کروں۔ یعنی جیڑھیاں جیڑھیاں چیزاں ساڈی ماں بولی دیاں مٹدیاں ویندین نا انہاں کو جیووں جیڑھیاں رسماں مردیاں ویندین انہاں کو جیووں یار میں سارے نوجواناں کنے ملتمس ہاں ہاتھ بدھ کے گزارش کرنا چھوٹا مو وڈی گال ہے کہ تساں جنہ کھارے چڑھو نا گانا بدھو اللہ بھویں سارے جوان سیرے پاویں تاں گانا کھارا ضرور کرائے یقین کرو کہ جیڑھے ویلے تساں کھارا گھارا کریسو نا اوں ویلے تہاڈے روح کوں ہک سکون ملسی۔ ایہ حمام تے ونج کے کپڑے وٹا تے کاٹن لا کے فیشل کروا کے سکرب کرا کے جیلے تساں وال آندے وے نا ماء پیو بھینڑیں بھراویں دی دل دی حسرت رہ ویندی۔ تساں ہک شادی تاں میڈے آکھے تے نا

دنیا دے وچ سب توں وݙا رشتہ ماء دا ہیوے۔ ماء توں بعد بھیݨی دا ہیوے، بھراویں دا ہیوے، پیو دا ہیوے۔ ایں توں علاوہ باقی کشے کوئی نئیں۔ اے دوستیاں، اے محبتاں، اے خلوص اے فقط ایویں اے دنیا دے وچ زندہ رہوݨ واسطے ہے۔ اصل خلوص آلے رشتے ایہے ہن۔ اور جنہاں کوں دلی خوشی تھیندی پئی ہوندی ہے نہ سئیں، او ہوندے ہن بھیݨی۔ خدا دی قسم اے بھرا جنم ہووے نا تاں بھیݨ دی پہلی پہلی آس ایہا ہوندی اے تیݙی بنری ݙیکھاں تیݙا پلو ونہاں جیڑھے ویلے تساں پلو نیوے بنویندے نا تے تساں حمام توں دھا کے ول آندے ہو بھیݨ دی آس مک ویندی اے یار شالا کئیں دیاں بھیݨیں دی آس نہ مکے۔ سلام صادق تونسہ توں بسم اللہ برا ملک شاہ جان آدھا پئے سئیں بھائی جان برادر بزی ہوتے ہوٹل ہوتے ہیں بسم اللہ جیوو پئے وسو پئے شالا مقصد آکھن دا اے کہ اگر تساں چاہندے وے کہ تھاڈی ماء بولی وی جیندی رہوے تساں وی جیندے رہو کدہیں او قوم نہیں مردی جیڑھی اپنی ثقافت کوں زندہ رکھدی اے۔ تساں اونویں اتے چار لکڑیں دے اتے ٻنو چنی، ایویں دلھے دے اتے کرو چھاں تے ول نلکے تے آؤ تے ول ایویں گھڑولی ہووے، گھڑا ہووے، اوندے اتے ایویں شیشے ٹکے ہوون، مرک ایویں چاؤ تے آوے اللہ دا ناں اللہ دا ناں اللہ دا ناں ایویں جو چاؤ تاں کیا رونق ہوسی۔ کیا چس ہوسی کیا محبت ہوسی تاں اڈوں نائی تھوکوں باٹن ملیندا پیا ہوسی تے تھوکوں میں چمکیندا پیا ہوسی میں چیلنج نہ لکھیا نا بیٹا ہک بندہ حمام تو سکرب کرائی آوے ہک نائی کو باٹن نال دھاواں ڈیوے جڑا منہ تے ملیندن تے ایویں پیلے رنگ دے ایویں روڑے ہوندن سیں اگر تساں نئیں ݙٹھے تاں میݙے کول کݙاہیں آسو تاں میں اکھیساں دوست کوں تہاکوں بݨا کے ݙکھیسی۔ باٹݨ ہوندا ہے بیسیکلی موٹا پیسے ہوئے چݨے، چݨاں دا اٹا، بھنے ہوئے چݨے موٹے پیندن چاسی۔ اوندے وچ وی ماڑے ماڑے داݨے ہوندن سی ولا وچ پیندن ہلدی تھوڑی جئی تے تھوڑا جئیں میں نمک تے ولا ایویں پیڑیاں بݨیندن چاسی۔ ولا انہاں کوں جئیں میں رگڑیندن نا سئیں او سکرب دا کم کریندی ہسی۔ اے بڑی زبردست اے اپنڑی ما بولی نال سرائے اے میں ڈا نکا بھرا سمجھ کے خالد مغل صاحب سعودی عرب تسیں وعلیکم السلام بسم اللہ بھرا میڈا لیٹ آئے وے پروگرام اچ پروگرام اج بہوں ڈاڈھا کیتا ملک شاہ جان پروگرام کو منڈھ توں پان تک ڈیکھیں چا سنا وے قیمت واپس سئیں میں ایں وقت دی توک قیمت ڈیساں کہ اگر اج آلا پروگرام وی نہ بھاوے کہیں کوں تاں تاں ببلو خان سئیں سلام ساری سنگت کوں سئیں وعلیکم سلام ببلو خان اپنا نویں کوٹ توں پورے ڈیکھن والے کوں سلام پیا سٹیندے سئیں ڈھیر سارے تاں تساں سارے اوندا سلام قبول کرو مقصد آکھݨ دا اے کہ لوک قدامت آلے پاسے ال ولے آندن، تساں وی ول آؤ۔ میں اپݨے نوجوان نوجواناں کنیں ہتھ ٻدھ کے درخواست کیتی اے کہ ہݨ جݙݨ کھارے چڑھائے سیرے پوائے تاں اوں ویلے گانا کھارا لازمی کرے۔ اے بہوں وڈی ساری رسم ہئی جیڑھی کہ ختم تھیندی ویندی ہے ایں کوں زندہ کریسے دوستو پروگرام دا ویلا بہوں اگوں تے لگا گیے تساں دوستاں دی محبت ہئی جے میں ایں ویلے رات دے تئیں پروگرام کوں پنتالی منٹ تھی گئے سیں آخر دے تے محبت دا پیغام سی بجھارتاں میرے روئیں دے روئیں کھڑی ہیں انشاءاللہ میں اگلے پروگرام وچ پیساں سئیں آں محبت دا پیغام اے ہے کہ محبت کرن دی شے ہے نفرت کرن دی چیز نہیں محبت یک طرفہ تھی سکدی ہے نفرت یک طرفہ نہیں تھی سکدی نفرت ہمیشہ ڈوہاں پاس تھی دی سی کچھ میں کرے ساں تے کچھ میرے نال میرے گوانڈی کرے سی اینویں کریندیں کریندیں ڈوہیں برابر حصہ پیندن سے تے ول ونج کر انگی نفرت دا رج پکڑیندی اے ول او دشمنی اچ کنورٹ تھیندی اے ولا او حصاں اچ کنورٹ تھیندی اے اینویں ونڈیندی ویندی اے تاں جیڑھی ہے نہ محبت ایں ڈو کوں ہک کیتا اے یقین کرو محبت کرن دی شے اے نفرت کرن دی چیز نئیں میں تساں سارے دوستاں کنے ملتمس ہاں

بݨائیے تے چا سال ونڄائیے ݙوہیں کم تھیس یعنی ہک تاں رابطے آسان تھی گئن یہ فائدہ تھے سی ان دا پازیٹیو یوز فائدہ تھے سی لیکن جڑے لے چار سنتی کٹے تھی ماں میں نا تے ہر بندہ اپنا موبائل کاٹ کے لگا بیٹھا ہوں دے بس سائیں اتھاں آ گنی نا میرا ہاں لائے ہوئے دے کہ یار اے وسبے دلو کٹھے تھی بیٹھے اے میں حال ونڈے نہ بیٹھے لہذا ایویں کھلے نہ بیٹھے ایویں الاویں نہ بیٹھے تے کیݙا مزہ آویا۔ دوستو انھیں ڳالھیں دے نال آخر دے اتے میں ولا ہکا ڳالھ کریساں کہ لڑائیاں وچ کا شئے نئیں اے زندگی چار ݙینہاں دی اے اے چار ݙینہاں دی زندگی اے ایکوں جہنم نہ بݨاؤ۔ لڑائی کہیں مسئلے دا حل نئیں، محبت نال مسئلیں دا حل کڈھو۔ مسئلے ہر جاء ہن، ہر معاشرے اچ ہن۔ ایہ نئیں کہ اساں سرائیکیاں دے مسئلے ہن تے مہاجراں دے کوئی نئیں، پٹھاناں دے کوئی نئیں، بلوچاں دے کوئی نئیں، سندھیاں دے کوئی نئیں، ساراں دے ہن۔ لیکن اگر اساں ایکوں محبت نال حل کریسوں تاں بڑے تکھے حل تھی ویسن، نفرتاں ختم تھی ویسن۔ اللہ بھانویں سارا سرائیکی دا جیڑھا اے خطہ اے نا سئیں اے ایویں جنت دے خطاں دے وچوں ہک خطہ بݨ ویسی جݙاں اساں بھڑسوں ای نئیں، اساں لڑسوں ای نئیں، اساں نفرت ای نہ کریسوں۔ جنت نہ ہوسی جتھاں نہ چوری ہوسی، نہ ڈاکہ ہوسی، نہ فراڈ ہوسی، کشے نہ ہوسی۔ میں اپݨے وسیب واسطے پروگرام کرینداں۔ میں اپݨی ما ٻولی ٻولݨ آلوں واسطے پروگرام کرینداں سی۔ اے منور حسین جاہ مدد سی کلاک گھݨی جواب غلط ہیسی۔ اڄ میں وی ضد کیتی ٻیٹھاں میں جواب ٻجھارتاں تے کینی ملے سیندا پیا سئیں۔ چلو ہک ٻجھارت دا جواب ݙے ݙینداں ݙوجھی دا سئیں۔ جیڑھی اے کہ سئیں توبہ توبہ توبہ زاری زاری دے ترائے ٹوٹے ہک لمبا تے ݙو چھوٹے اے ہے سئیں مصلی۔ اے سمجھ آگیسی توبہ توبہ توبہ توبہ دی ہے زاری زاری دے ترے ٹوٹے ہک لمبا تے ڈو چھوٹے اے ہی سئیں مصلی سی یعنی اوندا ہک یعنی پنہ اگو تے ہوندے جیندے تے سجدہ تھیندے سی تے ڈو چھوٹے ہوندن سئیں اے ساڈی سرائیکی ثقافت دی پجارت میں توک ڈس ڈتی ہے منور حسین جام تیڈے ولا ولا میسج کرن توں اے میں تاں بجارت ڈسی اے ورنہ میں ڈسنڑی کوئی نہ ہئی تے ڈوجھی بجارت جیڑھی اے او سرپرائز اے او میں لکائی پیاں او میں اگلے پروگرام اچ ڈسیساں اپنڑے میزبان عباس سوا کوں ڈیسو اجازتاں پاکستان زندہ باد۔